Stellt Iech mol vir, e Medieminister, deen a Personalunioun och nach Regierungschef ass, géif e Verwaltungschef vun engem ëffentlech-rechtleche Sender nomméieren. Déi Persoun giff sech och nach selwer als Vertrauensmann Beschreiwen vum Regierungschef a vum Medienminister, Stellt Iech mol vir, datt d'Redaktioun oder den ëffentlech-rechtleche Sender géif selwer sech Suerge maachen ëm déi politesch Onofhängegkeet vun dësem Sender. Stellt Iech och mol vir, datt eng europäesch Organisatioun vu Radiojournaliste giff dat selwecht mengen, datt et vläit an der Gestioun vun dësem ëffentlech-rechtleche Radio vläit Schwieregkeete kéinte ginn, wat d'Onofhängegkeet ugeet vun der Aarbecht vun de Journalisten, stell ech mol vir. Dorops hin géingen Deputéierter sech d'Fro stellen, ob dat an der Rei wier an géifen den zoustännege Minister an enger Kommissioun alueden, deen awer guer net an dëser Kommissioun sech weist. A stell iech mol vir, aner Deputéierter géifen deem Minister och Froe stellen an e géif nëmmen deelweis drop agoen. An duerno géif et zu Wale kommen. An nodeems gewielt gouf, ass déi Chamber nach ëmmer net an der Capacitéit richteg ze schaffen, well nach net jidderee vereedegt gouf an datt och u sech net all Kommissiounen, an datt d'Kommissiounen guer net nach existéieren. Dat heescht, datt de Kontrollmechanismus vun der Chamber u sech inexistent ass par rapport zur Regierung. Dat ass net an Ungarn, dat ass hei zu Lëtzebuerg am Gaang ze geschéien. Wéi Dir all wësst, si mer elo mat der Situatioun konfrontéiert, datt de Premierminister a Medieminister, doriwwer kéint een och nach diskutéieren, datt iwwerhaapt hei zu Lëtzebuerg et méiglech ass, datt de Medieminister Personalunioun Premierminister ass, dat ass e bëssen ongesond, mee soit, dat ass vläit Nëmmen en Detail, datt deen tatsächlech do säin Vertrauensmann, den Här Laurent Loschetter, dohinner setzt als President vum Verwaltungsrot, an datt do Fakte geschafe ginn, a wou ee sech wierklech och d'Fro muss stellen, inwiefern déi Nominatioun iwwerhaapt iergendenge Krittäre vu Kompetenz, an haaptsächlech vun de Critère giff respektéieren, datt u sech keng politesch Aflossnam op den ëffentlech-rechtleche Sender giff provozéieren. Et ass jo e bëssen secret de polichinelle, datt d'Regierung an haaptsächlech warscheinlech d'DP selwer net ëmmer ganz zefridde war mat der Berichterstattung vum Radio 100,7 an dofir sinn d'Soupçone méi wéi do, datt gemengt gëtt, datt do mol eng Kéier Fakte geschafe ginn a gebotzt gëtt, fir datt vläit den 100,7 an nächster Zukunft e bësse méi op Trapp misst sinn. Wéi ech dat virdru gesot hunn, hate mir schonn am Oktober, nodeems den Här Loschetter op der Gebuertsdagsfeier vum 100,7 gesot hat, hie wier de Vertrauensmann vum Minister an hie giff seng Roll als President vum Verwaltungschef net onbedéngt esou verstoen, wéi se am Dictionnaire giff stoen, wat dat och ëmmer Bedeit, mir haten do als Lénk dunn de Medieminister an der Mediekommissioun invitéiert. Csv hat dat och gemaach. Dat war ufanks Oktober. Et ass awer ni eppes geschitt. Mir hunn e bëssen domadder gerechent, datt se giffen d'Wahlen ofwaarden. D'Sam Tanson an de Franz Fayot haten awer och den éischten Oktober eng Question parlementaire gestallt, wou Freides eréischt drop geäntwert gouf. Awer op eng ganz, op eng ganz lapidar Aart a Weis. Also de Minister ass net op all Fro agaangen. Dat ass souwisou eng Habitude vu gewësse Ministeren, déi sinn doranner Spezialisten, fir einfach net op all Fro anzegoen. D'Äntwerte koumen, si sinn net zefriddestellend an dofir duechte mer, datt mer missten och erëm eng Kéier nohaken an eng ganz Partie präzis Froen dem Här Bettel stellen, Froen, déi mer hätte kéinten an der Kommissioun stellen, déi mer wëlles haten an der Kommissioun ze stellen, scho virun engem Mount, mä dat konnte mer eeben net, well de Medieminister et net fir néideg gehalen huet, fir dorop anzegoen. Et ass souwisou e krankhaft Verhältnis par rapport zur Chamber, wat dës Regierung iwwerhaupt zum Dag geluecht huet, well Ëmmerhin ass d'Chamber den éischte Pouvoir, dass d'Volleksvertriedung, an si ass do fir d'Regierung ze kontrolléieren, an et kann net sinn, datt eng Regierung einfach déi Invitatiounen ignoréiert. Dovunner ofgesinn, mengen ech, datt den Här Bettel souwisou eng ganz komesch Approche huet, och vum Service public, well ech mengen, et kann ee wierklech soen, datt do de Versuch ass, eng Aflossnam ze huelen op den 100,7, dee grad a leschter Zäit och nach wierklech immens vill Progrès gemaach huet an deen, ech mengen, jiddereen ass do, ass sech do averstanen, dee wierklech eng ganz gutt Aarbecht geleescht huet, déi heiansdo souguer eis heiansdo e bësse pickt, mee si maachen eben hir Aarbecht an si hu keng Rücksicht geholl op iergendeng Partei an dat ass grad dat, woufir e Service public. muss stoen. An dofir fanne mir et ganz schlëmm, datt u sech esou Fakte geschafe ginn an datt quasi all Millimeter benotzt gëtt, fir e bëssen esou seng Figuren wéi op e Schachbriet ze preparéieren an ze placéieren an der Optik, fir eeben an nooster Zukunft eeben e Revirement innerhalb vun der Redaktioun ze hunn. Et ass schonn eng wichteg Saach, datt een den 100,7 u sech behält, stäerkt souguer a senge Moyenen, stäerkt och a senger politescher Onofhängegkeet. An dofir hunn ech wierklech eng ganz Batterie vu Froe gestallt, déi Dir och do wäert fannen. Mir wäerten e Link drënner setzen, datt Der och kënnt déi Froe liesen. Also mir wëlle wierklech Wëssen vum Här Medieminister, woufir den Direkter demissionéiert huet. Laut 100,7 gouf et Meenungsverschiedenheeten tëscht dem Verwaltungsrotspresident an dem Direkter, deen dann gaangen ass, fräiwëlleg. Mir wéilte gären och vum Medieminister wëssen, wéi hie reagéiert, wann de Verwaltungsrotpresident seet, Hie wier säi Vertrauensmann an och wann e seet, hie giff seng Roll als President vum Verwaltungsrot net esou verstoe wéi se am Dictionnaire steet, ech giff dat gäre wëssen. Ech mengen de Medieminister, dee ka sech net ëmmer permanent verstoppen, e muss emol Stellung huelen. An dann stellen sech nach aner Froen iwwerhaapt iwwer d'zukünfteg Gestioun vum 100,7 an iwwer d'Organisatioun vum 100,7. A senger Äntwert op d'Froe vun der Madame Tanson an dem Här Fayot huet de Medieminister gesot, jo et géif an nächster Zäit géif eng Diskussioun och zesumme mat der Chamber gefouert ginn. Ech sinn net ganz zefridde mat esou enger Äntwert, muss ech soen, well dat ass e bëssen esou, wéi wann een, wéi d'Fransouse giffe soen, si on veut noyer le poisson, oder op eng gewëssen Aart a Weis. Also, jo, mir wäerten all diskutéieren an da gesi mer, wat erauskënnt, an da wäert jiddereen zefridde sinn. Ech hunn net genuch Vertrauen an dëser Regierung an ech hunn net genuch Vertrauen haaptsächlech an deem DP-gefouerte Ministère zur Zäit. fir wierklech ze mengen, datt dat an eng positiv Richtung géif goen. Ech menge wierklech, datt do de Versuch ass, fir politeschen Afloss op den 100,7 ze huelen. An dofir wëll ech eng ganz Rei vun Äntwerte kréien vum Här Bettel. An ech hoffen, datt et dës Kéier och net erëm eng Kéier ee Mount dauert. Et si relativ Einfach froen, wou hien drop kann äntwerten a wou en net onbedéngt muss op den op iergende Règlement grand-ducal verweisen, wéi en dat bei deenen anere Question-parlementaire gemaach huet. Voilà, dat heescht, mir wäerten dat nach weiderhin suivéieren an ech mengen, Dir gesitt all an, datt den 100,7 wierklech all Form vun Ënnerstëtzung braucht, fir weiderhin seng Aarbecht ze maachen. Merci an Äddi.